Benvengut dins nòste seria dedicada dins un famós portalh roman que lo vestitge lo mai bèu es lo pont de Gard. Vos prepausam tres reportatges, tres punts d'analisi en companhiá d'Evaline Ofaisso, secretari de l'associacion L'Académie du Pont du Gard. Dins aquesta promièra partida, Vos presentam l'arquitectura du pònt, di bèla e di mai solida.
Los Romains avián plan calculat lo percors del portalh e sabián que calió encambar Gardon enda com. Onte pò èstre aquel pont? Çò mai aisit es de lo metre a un, en un luòc estrech, a un endrech onte la, las gorgos son plan estrechas. E donc vèno aquí, veso que i a de bauces de calcari de cada costat, de calcari plan dur e de calcari plan dur tanben dins, dins la ribièra. E es aquí que decidiguèron d'implantar lo pont. Los Romans an pas edificat lo pont per far passar lo monde. Lo pont es estat edificat exclusivament, especialament per acaminar l'aiga dus es animes. Mas i aviá de monde que volián passar, avián besonh de passar per sos afars, per los viatges, per lo comèrci. E donc, coma avián besonh de passar, quand lo pont foguèt desafectat, Al sègle xvi, las personas comencèron de passar en dessús, sus las pèiras platas que cobrisson lo canal al nivèl 3. Bon, aquò èra dangerós e caliá pas aver lo vertigi. Alara, puèi, se diguèt que seriá benlèu interessant d'ensajar quicòm mai. e a l'Edà Mejana decidiguèron de descavar las pièlos del nivèl dus per far passar lo monde, las personas e tanben de poder far passar d'ases amb lo bast de sus l'esquina e mai de carretas. E donc se faguèt un passatge al nivèl dus. Aquel passatge apartenhó a un senhor. Lo senhor èra lo rei de França, puèi foguèt lo senhor d'Uzès, e aquel senhor prenió un drech de passatge, èra una mena de peatge que durèt qualques sègles. Alara, au primièr i aviá una fasa d'estudi, una fasa de preparacion, perqué se bastís pas un edifici coma aquò sen preparacion. E donc primièr tot èra calculat, mesurat per d'engenhaires, de geomètres, d'idrològues, tot aquò sota la responsabilitat d'un engenhaire en cap que se disiá lo librator. quand tot èro calcular, mesurar, calió començar de bastir. Alòr, per bastir, calió primier de pèiros. Aquelos pèiros vèno d'uno carrièro pas luènh, uno carrièro aquí, a 600 mètres, e dins la carrièro i avió de carriers, evidentament, per desgatjar, sortir las pèiros de la carrièra, ben, dotís se adaptar, avián l'escudo, per exemple, qu'es un òpic ambe duos ponchos diferents de cada costat, opousado, a vian de conilhet tanbe per desgatjar la pèir. Aprèp, quand la pèir èra desgatjada, la caliá manipular tanbe ambe los talhèrs, ambe los obriers qu'èra aquí per la far rolar. es ero pas la l'aspeiro que rolavo me ero pausado sus de roladou menado fins a de carri o a l'aro de barcos per la menar sul lloc de bastisou de l'obratge del pum i avió tanbe de boscatiers de fustiers per que ero necito de fargar d'otises de fargar de cintres per los las arcos I avió de maçon, de talhaire de pèire, i avió d'obriers de tot o meno, d'obriers qu'èron beleu de persona localos qu'èron venguts o trabalhar aquí, beleu tanbé de presoniers de guèrra, perque los romans d'aquel temps fasián encara o de guèrra, endà com mai, e quand fasián de presoniers, n'i a que de còps los menava sus los grands òbres coma aquò per trabalhar. Aprèp las pèirolas calió levar e menar sur plaça e puèi las posicionar sus lo bratge. Alara, quand las pèiras èra aquí sur talhièr, los talhaires las preparabos lo mai precisament possible. Puèi las calió levar per las plaçar al bon endrech, ambe de cabros per exemple, de maquinos levaduires coma las cabros, los balans, las ròdas de carrièr tanben, e puèi quand la pèira plan afustada coma cal èra prèsta, la montava a sa plaça au mercado e aquí se fasió una finicion sus plaça ambe de talhaires especializats, tot aquò son pas que de suposicions perque en fach avèm pas ges de documents sul pont de Gard donc podèm supausar aquò perque avèm de documents sur d'autres portalhos anteriors o posteriors e sabèm coma o fasián a puprès e puèi podèm imaginar Podèi imaginar perque aquí vesèm la traça d'un pòrt que belèu serviguèt per aquò, per lo descargament de las barcas que portavan las pèiras dempuèi la carrièra fins al luòc ont devián èstre plaçadas, installadas. Las sièis pilos del nivèl 1 son posicionadas per a l'endrech mai adequat per que lo pont siá solid. equilibrat. Quand agacham lo pont, avèm una impression d'armonia, e pas mens, res es pas simetric sul lo pont, perqué l'endrech ont es plaçat es pas simetric, la valada es pas parièra de sus cada riba, e donc las arcas tanpau son pas identicas. Primièr, al nivèl 1, o vesèssi que i a. Sièis arcos. La que en cambo gardu es la mai larga. Fa mai de 24 mètres de larg. Son implentados de tal biai que lo pont siá plan equilibrat e plan solid. Las arcos del nivèl 2 son pausados exactament sus las arcos del nivèl 1 E non e mai de cada costat, perque aquí la valada es mai larga, donc cal alargar tanbe lo pum. E al nivèl 3, i a 47 arcas que sou totas identicas, perque aquí i a pas plus de contrencha de valada, de largur, e es possible d'utilizar los meteis cintres de fusta per aprestar las arcas.

Alara de pont ie no de pertot, perqué los romans fasián d'aqué de portaigos de pertot onte s'installavan, n'avián de besonh, perqué lo biaud de vivre del roman necessitava d'aver fòrça aigo, d'aigo en granda quantitat, e donc fasián venir d'aigo de pertot, de las montanhas, apròche o pas apròche, dins totes los país ont s'installèron. E donc, jo de, de portaigos, en França n'i a mai de 150, per exemple, a Lion n'i avió tres, Belèu quatre, a Arles, Nho 3, Dins las vilas del nòrd de França de pertot nho, nho en Italia evidentament, pas qu'a Roma, Roma n'i avió 11, en Espanha, en Portugal, en Argeria, en Turquia, en Maròc, en Grècia, de pertot iò de portaigos, ne fasián ja dempuèi fòrça temps quand edifiquèron lo d'aquí. Donc sabián far los portaigos. E ara, ne demòra de vestigi de tot aqueles pont e de tot aqueles portalh, de còps de vestigi pas gaire important, mès de còps los ponts son encara au drech, coma per exemple a Tarragona, en Espanha, a Segovia, a Cartagena, o i a un fum d'endrechs on i a encara de vestigi de ponts importants e visibles. Lo portalh e lo pont foguèr abandonats al sègle vi. Donc lo mond comencèr de passar dessús en aquel moment e puèi foguèt nesit de cavar las escavadures del nivèl dos, donc aquò èra un atac important sus lo pont. Aprèp. Qualques sècles aprèp, aqueles escavatures foguèron reparades. I aguèt mai d'una campanha de restauracion e al sègle XVIII foguèt bastit un pont routier perque se vesiá qu'èra de necite de far un passatge sus Gardon perque èra un camin d'usès a Bèucaire, lo monde n'avián de besonh. Donc los estats de Lengodò al sègle XVIII sollicitèr un arquitècte d'Aramon, Henri Pitot, per bastir un pont routier a costat, acolat al pont roman, acolat mas pas pegat. i a una pichòta distància entre los dos. Donc aquí lo vesèm, enfin lo vesèm, se sabèm, perque lo Pompitò està plan bastit ambe las meteissas pèiras que lo pont roman que se destrió pas a primièra vista. Donc, i aguèt lo Pompito, qu'es totjorn aquí. I aguèt de campanhas de restauracion sovent, e encara ara, recentament, dempuèi las annadas 2000, se faguèt de reparacion per cambiar de blòcs qu'èra rosegat, per consolidar las pièlas, per... Cumular las cavitats sotomarino que se cavan dins la ribièra, per exemple. E donc lo pont es estat restaurat, reparat mai d'un còp dempuèi, podèm dire dempuèi cinc sègles a peu près.
Dos mil ans benlèu que se ten lo pònt. Son arquiteitura robusta mai artistica fuguèt adaptada segon li usatge e li restauracion au fieu du temps. Pèira per pèira, lis òmes bastiguèron un òbra durabla, amirabla e amirada, emb un estrituracion fièra.